i ai ndiri kutya gomo ah. avapocha mwana waenda kupi avo iwe havana kana ukama najesu vatombozivi kana adresi yengirozi ndotya vanhu vakadaro inini naibobi mwangu ndakazotanga rini kutya vana vasatani haa koma ndangoti hapashandike nhasi pakashata aidha kule vangu vanogona kusvika panapa because handakurara pa 10 kana kuti team rariya ukona team rere kana riri penyu atori ma one uona bobi hausi kuunderstand vapfana vaive vatori vapenyu shama but chinhu one chosiri kunzwisisa kutoita kwavo vapenyu ka ndokutotibvisira mhosva kwavaita iwe gaya dai team rere rakakita rere dai tiri kupi mfono dai pasiri kuuyika kapanapa and the other thing havakwanise kuti mhan'arira kumapurisa because ndo vane mhosva ndo vakauya panapa vachida kuti roba uri kuziva here izvozvo ko zvekuti vakauya panapa vachida kuti roba zvinozikanwa nani mune evidence yezvamuri kutaura here akoma kana tikanzi porisi rasvika panapa timu revane porisi tinozvidefenda tichiti chii a wangu kasaona muromo ko unonyenga nei orit akoma hamusi kuona kuti zvinhu zvamukusanganisa zvisangane here apa Tikutora nyaya yekuzvimiririra mudare redzimhosva. Wangu, hanzi kudzokerawo mashure. Kana muromo wangu uchikwanisa kumedza zadza, unokwanisa kuramba mhosva. Ko iwe unozotadza kuramba mhosva seiko iwe uchidya everyday? Inzara here? Chii chakadaro? Batakoma, mukubvuma here kuti takaita serious mistake nezuro? Nhai Bobby, inda wakapusa iwewo. Hamuziri mitapi dzaibirwa malunch box here kuchikoro imi? Iwe, tinganzi takaita mistake pakuzidefender. Handiti dzakapindirwa mubaba munume. Dai chero dai ndakamuveza nemachete. Kukoti yaitonzi self defense. Wangu, this is a free country hatouraiwa takamira kunge huku. Ende chunhu unomuziva iwe hunhu hwake. Kana akubata hakusiye uri mupenyu. Manje ndofira zvakapusa kudaro. Kufa ndichisiya sadza nehaifiridzi. Haa pakashata. But kufunga kwenyu akoma. Timu rera ripenyu here kana kuti pane zvinhu zviri mysterious zvakaitika. Haa pari kundiconfuse akoma. Bobby, pakadai sohofo nekunetseka mupfungwa. Tsumo inoti kufa kwemurume kuita sei? Kubuda ura kakoma. Right. Chunhu murume kana kuti mukadzi? Murume akoma. Right. Pati kamurova akabuda ura here? Haana kubuda ura kakoma. Right. Ndozvikureva kuti haana kufa kamafana. Because kufa kwemurume kubuda ura. Simple. chiregera kunetsekana zvatopera izvi ndosaka takadzidza ah. manje zvekuaplya ipapera ko horaita koma since apa mataura kuti vapenyu inini pfungwa dzangu dzaakutaura kuti vanogona kutiendera kuporisi marovera takavaita yaya hasi noma wako plus blapawa vaivhura mapombi vanga kutorova apfana vaya zvestress ndo akauraya vanhu apfana vaya bobi ingatataura kuti havana kufa wani kana wakafa wakavigwa kupi okay ndo akakwadza vanhu akoma chandiri kutoziva ka ndechekuti kutovhura kwatakaita bhabha kunoka kune kakupusa kataita izvozvo because kana team iri vari vapenyu ka revenge is coming akoma wangu handizi type no revenge kwawangu ndiri pro conman ndoya ndakabata usu ah handizongofe chipi chipi kamfana wangu vadzimu wangu anengoenda kuholideri bobi ita uchidongorera panzeka O, kudongorera chii kana musiri kukwata? Kana musiri kukwata kati kunyatsovhurai kadhoo zvisina kana kunyatsovhurai kudhoo kuti hwaradada zvisina kudongorera mukati. Ndiwo pandiri kutaura takoma. Mahwana aya. Bobby, kuti dongorera zwi kureva ndiri kukwata. Inonzi risk management. Gangster move, watch where you step mfana wangu. I will leap a bad man out there. Pundo! Pundo! Dai rega koma. Ndiani ukudei? Hausi kuona kuti akavhara here? Daugerwa. English cut. What's the service number code? Kana usiri kuziva usi loyal customer bva wabva ipapo cause takazvisenda mugroup. Eh, inga zvakaoma. Makuita online barbering. Chero ikaita online barbarous. Kana usikazive service code bva ipapo. Hey, get away. Move mfana. Ibva ipapo tisati takutena into roasted flesh mfana.

Obvious, ndanzwa tone yake mfana. Anga atumwa. Ah, manje toramba tichiita iyi everyday here ako? For how long yaticharamba tiri parani? Eh? Amusikona taisi bho here yako? Bobby, don't blame me like you have a solution kamfana. Ndozvamunonetsera maZimbabwean. Mune makazara mucomment section, but hamuna kana solution. Bring something at the table. What can we do, Bobby? E akoma hana yangu yekuita kurovera also for gas hama wana nyarara nyarara iyo inzi kwamatsimba kedo kedo kasatan kemzukuru bobi mpfana ndokanganwa kuti ndiri sekuru wako ini mune munhu here umu pundo i know you are in there

apa hondo yapera takurwa futi hondo yekuda kuremekedzwa here wakomana shuwa ndingarere nenzara inini bobby i know you are in there vhurai akomana vhurai titaurirani ko tamboti pane ari kurohwa here handitiri warume here ndikuda kungoti bobby ubude ndikubvunze zvandoda kungokubvunza wondipindura toenda hedu kumba zvakanaka buda kani popi muzukuru wangu you know i love you haa takupinda by force manje mm. bobi okay let's say haume imomo ndikudzoka in 20 minutes ndikudzoka panapa haungatadze kurara pamba iwe kuti watokura zvekudaro iwewe shit man akoma ndambokuudzai aya mawana une manje amakudiitisa ko hausataurise kani pamwe wachiripo haa bobi apa kana tikachivhura apa bhoma hausi kuona ndo zvinoratidza kuti hatisi kutsvagwa kaizvi hatisi kutsvagwa saka mukuti kulezi wangu ari kundiita sei at least ka tikavhura wobva wabaya padeni ndovanatanga kungoafa haa nzara mufana wangu ndane nzara mufana wangu ii neni wakoma haa maintestines angu akutotamba raka raka zvawo mukati umu mune mazigi here apa pasi kuda mari apa bobi chingobuda wakananga padeni mhosva dzangu ndosara ndichidzifira ndikangofura mhanya usacheuke mfana nhai mbuya bhobi chii chakadaro ichocho mbuya bhobi shuwa kubika ini ndega ini nekura kwandakaita inini ndikuchengeta munhu here kana ndikuchengeta mhuka panapa pagame park here panapa mbuya bhobi ndimi makajaidza muzukuru wenyu ndaigara ndichikudzai kuti karovei aka kapei puroni haa musandipindure ndakatsamwa mani muchiri kuti wakasaidira in this situation okay hasi kundapa nda handisi kuda hangu kubvunza zvakawanda pandafona apa ndoda kungobvunza kuti mapepa ake enyaradzo maibhadhara here monthly monthly iningirikini monthly subscription ehe enyaradzo wafungei ndoda kukapfuudza kaka muzukuru kenyu saka ndoda kungoti nhama yacho mungosvika iri redi ini kesi ndinenge ndasungwa handitambudzwe nemwana wandakarera ini ee eh, ee eh, mbuya bobi musandidzore babai nai ah. nai ndakatsamwa stereki panapa oh nezuro akana kurera panapa apa dzatoo kuma two mascat eh? and we expect him to live freely like that ah nhai mwari inga ndini best baba in town koziyemziri kutumira makastoma kwandiri Gaza muchanakirwa neski rangu. Gaza mwakuda kuti ndiite rimwe basa pano panyika. Alright. Kana matuma vanhu vachioma muzuru vasiri kuda kuburitsa mari. Chotumira henyu ngirozi dzenyu kadziuye ndidzigere panapa. Ndodzirova anonzi maheavenly cut, maheavenly earthly cut. Ha. apa ndiri nzara mm, zvinhu zvacho hazvisi kubhalansa right rine manyanga riputirwe mfana ndauya ndakatsamwa nhasi ah junu sorry hesh you are alive oh maifunga kuti matondiuraya nditi netuzvibhakera twenyu twemapetutu handife mfana hesh ah please don't kill me ndichiri nevana vasati variliswa vari kufanira kunge vari panyika panapa e exe mfana pundu a nasabhuku a sabhuku ndiani mfana pundu ndakunzi tong po ndasiya ndadzisa mvura kumba kwanguko nyama yako yatichacheka cheka ndo yatiri kunotyisa sadza negaliki ah. Junu, ah, Junu usadaro Junu. Ah, nhasi da kudzidzisa kubhururuka mupana. Uchabhururuka nezvibhakera. Right, da kuti musarudze akoma. Tokupai proni every day na 12 here? Kana titoya tichitora mari every day na 12. Ah, sabhuku. Nhasi handachanda shanda kaini. Iwe, ndati ndakunzi Tong Po, the serial killer. Haunzwi wakaita sei ikweyo?

anyways nhasi ndiwe machangs edu mvana unfortunately hauchawana mukana wekunge uchitibhadhara nekuti unenge wafa mfana ndadangerous mfana nezuro ndakanonga 1000 dollars ukona chunhu akamira pauyo atiwo mushandi wangu chunhu boss pundu ane mhosva dzakawandisa imwe yacho ndeyekunyudza baba wangu baba wangu kwavari ikoko da kuti vazive chinhu wani vavengi vavo ndo vavengi vangu chunhu boss rova pundu mbama ndokuwedzera pei ouch thank you very much haa sabhuku sorry tongpo hamusi makuenda kure here vakuru idzi nyaya idzi dzinosorovheka izi izi idzi ngatitaurirana iwe pamaida kuti viga isusu tisina kuzotaurirana taizotaura sei he handi ndokutoendesa nyaya kure kwamavaida kuita imi e mafana pundo wadii mawani blapawa mawani a imapana imi You are back again. Manje nhasi hansi kukusiya imi nemweya pfana. Munonakidza makaponja imi. Mukuita sei pfana wangu? Chunu, let's run. Potsek. Ah, mavana. Boy here kushungurudzwa maereda ako tiripo so. Kuti nyama idzi dzoshandira kupi kana imi musiri kubatika pfana. Andika imimi ndimi basa redu here? Ah, blabao. Pakashata blabao. Saka pfana watorwa penyu. haa hondo yacho mawana haipere iyi vangu vachiti chii vane zvavakuudza here havana kubaya kuporisa here haa zvekuporisa havana kutaura but mupfana sabhuku anga achitaura kuti ada kutotangidza hondo dzangu nababa vake ah shalala handi shalala is arrested ee mupfana sabhuku akutoda kutotangidza inheritance yehondo iyoyo ah Thank you my lord. At least mamhasuru angu awana kwekushandira. Saka mechi rekutanga ririko rini? Dakututsenga twapana twatuya, dakututsenga rafu. In fact, I will be your free bodyguard. Ah, bla power. I know when you say free ka, inenge isiri free. How free are you talking about? Handikona msoro wangu uyu. Unofanira kugara usina pfutsi. Unofanira kundigera ka 3 pa week. That's the deal. Oh, I knew kuti manga siri free. Pundo, life yako iri mutrouble mfana. Do you want my offer or no? Okay, deal. Aya, what's? Ndakakuudza kuti mfana ndokuuraya iwewe. Ouch! Ah, kuleza kumana. I can explain. Explain? Uchaexplaina wakudenga mfana. Nyaya dzese dzakuda undiudza regera hako. Unodza baba Abraham. Haya, uts. Ah, amana, kuleza. Munondikwadza amana. Ah, iwewe beta ufe zvako. Kana ndichirera nenzara panapa, basa rako nderei? You are useless. Ah, kuma ndinga ndati sorry kules one. It's just one day, yeah, man. One day? usatore nyaya dzihombe kutange dziri simple iwo ita 24 hours 24 hours ndisina kudya inini today you are meeting your ancestors mfana when i'm off ndakukutumirai chimwe chana ichi chigashirei nemufaro this is the last blow mfana ukona iyi hana mvura ndaishandisa kubva pakapera hondo haya okay kules ndokutengerai 6 pack remasupa oh ndosaka ndichikuda muzukuru wangu ndanga ndakusuwa in fact usabika hako wiki rese i was just joking with you ah inga kubara kwakanaka zvechokwadi go and rest how was the business mauya nematemba here muzukuru wangu aa kulezi handina ndakutofa ipapa haa iyi haipere andiwo wani wavo ka apasi apa tamufushira aiwa havangambotirwe kusvika takuda kufa izvozvo That's the spirit. Tofana kuva gaya gaya apana vai vai. They should feel my real name. Ayanai Tongpo, the serial killer. Ah, but before we do this, how much am I getting? Ah, chunu. Pei yacho inobvunzwa every day here akomana. Ndokubhadhara kana kapundo kafa. Takapfuchira. Taona kuti hakana kumuka. asi imwewo yezvikafu nekudhakwa unoiwana mahara deal or no deal ha deal so whats next tiri kufanira kuenda kumba kwekamwe kacho kaya kane bvudzi rinenge mfushwa tonodhila nacho tikakashaya todhila nasekuru vacho you hear my voice i'm very angry okay boss haa apo wagona muzukuru ndokuti kubereka kauku ukonekana ndikarova hari yemadzisahwira pfungwa dzangu sinyatsoenda panzvimbo kana kukaukuleta mari chaiko ani bopo dzechenji unombonyatsoziva here muzukuru kuti kuna vanhu vanonyatsofunga wakadhakwa ndovanhu vakakomborerwa iwawo wasina chitema panyika mwari ndokutendai makaita kuti ndimwe doro Dai pasina izvozvo zvivi zvangu zvakawandisa ndichikutadzirai Mwari. Ndokutendai zvakare nechizukuru changu ichi. Itai kuti chirambe chinditadzira pandinoda kuchirova chondikumbirira ruregerero nemamwe masupa zvekare. Ah, ndati munodhakwa mboko zvenyu kulezi. Bho! Bho bho. Bho wani. Kasi pane pandashaisha. Ah. Wanzwa here kunge pane munhu avhura gate? Ya. Yeah. Waakushanda manje kulezi. Kana tadaizoka takuti mapa dhuze ne knockout. Mapa dhuze ne KO kulezi. Chiregerai vakomana. Aiwa. I'm serious. Enda unocheka kugedhi. haa ukuti ndikabva ndadhakwa zvekutadza kunzwa here zvekudaro inga ndakudza wani kuti kana ndadhakwa mainstincts angu anenge ari highly sensitive ah, bobi enda kugeti haa ah, kules ndikaona kusina munhu maakuenda kunorara maaboi mimi right mfana uziva wakapengani tabva kubhabha kune kamwe kakwako tapedza nako kachakuudza mfana right uri kuripa ngozi mfana wanzwa tatouya panapa toda kusiya musha wese waparara kasekuru kako kari kupi ah angumana zambuku iwe usadedzere ndakunzi tong po the serial killer kasekuru kako kari kupi dakubatai mese kwanwani ah ah kari mumba umo akumana ah ko ini ndaita sei inini akumana handi ndipundo here nablapawo amana inini iwe nyarara udorizenzwi kune maneighbors kuti tiri kukuinterrogator he gokuponjuleta chii chakadaro ichocho chunhu imboriwa mbama kachabuda chete kasekuru kange totangira ipapo haa akumana onaiwo wakumana zvinhu ndezvekutaurirana izvo akomana ko tikakuwadzana akomana toita gender based violence mpfana pawanga wakutifushira isusu takufa tisaone nyika wakadii kufunga gender based violence yakutaura dai pasina kuti inini handife mpfana handife dai ndiri pano hereni haa iwe sadedzere taurira pasi chunu imwe mbama ouch haa akomana hapfana ndakakuziva kuti musatange hondo nini musatange hondo dzamusingakwanisi hapfana saka maifunga kuti makatotipedzera here paipa neti tuzvibhakera twenyu tunenge twetsetse fly hapfana right Option A, kubva pano musisina musoro makutakurwa nepolice. Option B, kubva mune musoro but manzwa nekurwa nemabara. Choose I. You have 3 seconds. Ah, 1, ah, 2, run. Nonsense. Ah, Bobby, are you okay? Eish. Ah, vaendere kulezi. Bobby, wakuya neimwe problem futi ndichifunga kuti wapedza maproblem waparei futi wewe unoziva ka wangokura zvakanakanaka ndokupfuudza iwe whats going on ah handivaziye kules ungouya panapa matsotsi imbavha idzi bobi usandinyepere mani fesi ndoiziva aizinyowaniyo fesi yakamboya panapa bobi wakuba kayo ukona kamwe kako kamukomana kemavende kaya ndakakudza kuti kachaita kuti anmdhiropa ona manje ah kule zingatipinde mukati upfana uri kunodzoka pinde wewe ndiosina pfuti ah henyu ichiri kushanda here ine mabara here mfana ah uzionaka pfuti haisagari mfana chipinda mumba ndinonzi heri fasi nini zita rangu rechifoo rekuhondo rinonzi chitushura mabhunu